Shwmae! Lois Arnold ydw i, a dwi'n mynd i ddarllen pwt bach o fy nofel gorau glas, a dyma Alex sy'n gweithio i'r heddlu. Shwmae! Alex dw i, a dyma Alex. Dwi'n 23 oed. Dwi'n byw yn Aberglas. Dwi ddim yn enwog, Person bach dw i, ond bob dydd dwi'n gwisgo uniform, dyma uniform. Wedyn dwi'n codi y radio, y cyffion, handcuffs, y camera, y torch a'r ffôn. Person newydd dw i nawr. Alex Jenkins, Heddlu Aberglas, yn mynd ar batrôl. A dyma stori cyntaf Alex. Dwi'n mynd ar batrôl yn Stryd y Parc gyda Siân, Siân yw partner Alex yn y gwaith. Mae hi'n braf, meddai Siân. Ydy, mae'r glaw wedi stopio. Ydy hi'n amser cinio eto, meddai Siân. Na, Siân, mae Siân yn hoffi bwyd. Mae dyn yn cerdded i lawr y stryd. Psst, Siân! Dwi'n dweud, dyna'r burglar ar y CCTV. Ti'n iawn, Alex, meddai Siân. Esguswch fi, Sir Heddlu. Beth yw'ch enw chi? David. David Beth? Beckham. O, oh, ha, ha, Sir. Ble ydych chi'n byw? Mae Amy. Dim joc i yw e, sir, meddai Sian. Dyn ni eisiau siarad â chi. Hei! Ta-ta, ferched, mae dyn yn dweud ac mae e'n fredeg. Stopiwch! Dwi'n galw. Mae Sian, dyma Sian, yn siarad ar y radio a'r tîm. Dwi'n redeg. Mae'r dyn yn rhedeg fel Usain Bolt. Mae e'n mynd at fân transit ac yn gyrru i ffwrdd, Sgrech! Y rhif! Y rhif! Ond dwi ddim yn gallu darllen rhif y fân. O, damo! Dyn ni'n mynd i orsaf yr heddlu. Dyn ni'n dweud y stori wrth Sergeant Roberts. Oh, sorry, Sarge. Mae'n iawn. Mae Sergeant yn nice. Siaradwch â Detective Clark am y fan. Oh na, dim blinkin Sherlock, meddai Sian. Sherlock yw Detective Clark, a dw ei ddim yn berson nice. Oh, fantastic, meddai DC Clark. Dych chi'n gweld burglar? Dych chi ddim yn gwybod ei enw e? Wel, na, ond... Chi ddim yn gwybod ble mae e'n byw? Na, ond... Rif y fan transit. Roedd mwd ar y rif. Pathetic, meddai Sherlock. Dyn ni'n mynd i'r canteen wedyn. Mae Vikram a Kelly yno. Mae Vikram a Kelly yn y tîm gyda ni. Mae Siân yn bwyta cyrri, rais a sglodion, pwdin jam a cwstard. Ond dwi ddim yn gallu bwyta. Dwi ddim eisiau cinio. Dwi ddim yn hapus. O, paid â phoeni am Sherlock, Alex, meddai Vikram. Ie, idiot yw e, meddai Kelly. Na, fi yw'r idiot yn colli y burglar. Dyn ni'n mynd ar batrol eto. Sorry, dyma llun o Detective Clark, neu Sherlock. Right, dyn ni'n mynd ar batrol eto. Mae llais ar y radio yn dweud, burglar, And saith hel yr eglwys, Tŷ Mister Jacob Jones. Mae Siân a fi yn redeg! Y stryd fawr, heol y parc, ffordd Cai Newydd. Ffiw! Dw i'n mess o bwff! Dw i'n dwym! A fi! meddai Siân, ac mae cyrri a'r sglodion yn troi rownd a rownd yn fy mola. Saif hel yr eglwys! Hwre! Helo, Mister Jones, dyn ni'n dweud. Ydy'r burglar yn y tŷ? Na, mae ei wedi mynd yn ei fan, mae dyn yn dweud. A dyma Mister Jones, Drian, sydd wedi cael burglar. A fan transit, Dych chi'n gallu disgrifio'r burglar, Mister Jones? Wel, tal. O dear, dwi ddim yn siŵr, sori. Paidiwch â phoeni, Mister Jones, dwi'n dweud. Dych chi mewn sioc. Dych chi eisiau paned o de gyda siwgwr? Ydw, os gwelwch yn dda, Oh dear! Beth mae Balgla wedi ddoen, Mister Jones? Pethau sentimental, mae e'n ateb. Lluniau. Dwi ddim yn poeni am y fframiau, ond mae llun o Linda a fi. Linda, fy ngwraig, my wife, fy hoff lun i. Linda a fi yn priodi Linda druan! ac mae e'n crio. Druan a Mister Jones, dwi'n dweud wrth Siân. Dwi eisiau ffeindio y lluniau. Wel, mae'r burglar eisiau gwerthu y fframiau dwi'n siŵr, meddai Siân. Mae pobl yn y dociau yn prynu pethau. Fences yn y dociau. Right, dwi'n dweud. Dyn ni'n cerdded i lawr heol y dociau. Mae hi'n ddiflas yma, dwi'n dweud. Ydy, meddai Sean. Right, mae stryd fach yma. Dyn ni'n mynd i bob stryd yn y dociau, ond dyn ni ddim yn ffeindio lluniau Mr Jones. Drian. Mae'r shift wedi gorffen. Wyt ti'n dod i'r canteen, Alex? Mae Siân yn gofyn. Na, dwi'n mynd adre. Paid â phoeni, Alex, meddai Vikram. Dyn ni'n gallu trio ffeindio'r lluniau y fori. Ydyn, ond dwi'n drist. Dwi'n eistedd ar y bws, yn mynd adre ar y bws, a dwi'n edrych ar y stryd. Yna, dwi'n gweld van transit. Van David Beckham. Stopiwch y bws! Dwi'n ffonio Siân. Siân, mae'r van ym maes parcio tafarn y mochyn du. Right, dwi'n dod, meddai Siân. Beth am Detective Clark? O, oh, stuffo Sherlock. Dwi'n aros yn y maes parcio. Ble mae Siân? Yn sydyn, dwi'n gweld y burglar yn dod o'r dafarn. Arhoswch, plis, syr! Mae e'n rhedeg. O oh, na, dim eto! A dyma burglar yn redeg. Dwi'n gweld Siân, Vikram a Kelly yn dod i'r maes parcio, ond dwi'n redeg, redeg fel y gwynt. Yeah, Alex, mae Kelly yn gwaeddu. Dwi'n gwneud fy ngorau glas, stopiwch! Dych chi ddim yn gallu stopio fi, mae'r burglar yn protestio. O na, meddai Siân. Cyffion, Alex. Clic. Felly dyma llun eto i chi. Y burglar a fi yn dal y burglar. Wedyn, dyn ni'n mynd i weld Mr Jones. Noswaith dda, sir. Dyma a'ch lluniau chi. Fy lluniau i, mae e'n dweud. Wir? O, bendigedig! Diolch, diolch yn fawr! Croeso adre, Linda, mae e'n dweud. Mae'n grêt gweithio i'r heddlu.